Agam bamyňaý? Baba kän. Tapdyrmadyňaý.
Täze kontent döretdik. Toýda men. Gatnaşarsyňa. Nähili gürrüň edýäňä gatnaşyp otyryn-a şumada.
Maksy Tuwakow. Toýda sen. Bagşa esasy saç bilen eşik wajypmy ýa-da toýy gowy sogmak wajypmy? Sen Myrat Şumat diňe iki sanak zadyň adyny tutduňda saç eşik ikisi bir zat üsti baş biram toý gowsagmak diýen ýenede bir zat ba sahnada durmak diýen bir zat ba dary men şol sahnada dogry durmany hawa hemmesinem birlikde üçüsem gerek şu zat sahnada gowam durmaly üsti başyňam gowy bolmaly aýdymlaňam hawa repertuarlaňam gowy bolmaly toýam gowsagmana çalyşmaly sebäbi hemmekşiň gözi bagşyda bolýar. Sen nähili galyp barsaň adamlaram şoňa görä tans edýärda. Menä şolaň üçüsem gerekmikä diýýän.
Agam, toýlardan saňa şeýleräk sorag. Meselem, toýda sen, grupbaň bilen toý sogup dursuň. Ýüregim seks aý günümi gros Gördüm ýok il gül ýok. Onnoň aňardan ýaşlar gelýär. Dijeýem bir başga bir aýdym goýberýä-de, tans bilen ýaşlary garşy alýa. Şolar ýalak waka sende boldumy? A ýoga seýregräk bolýadyda.
Indi nähili? Indi aýdymym bar. Öňem bardy aýdymym ýöne, indi täze aýdymym ýaňky bilýänsiňiz hemme däl ol. Onam halk aldyda göterdi. Hudaýa şükür diňe şol Toýuň süýjülerine gatnaşýas, tort kesdirýäs, ýaşlary garşy alýas. Garaz, şo zadyň bolmagyna indi ýol beremzok. Ýol bermejegem bolýas, işşalla-da. Toýlarda şeýle bir gülkünç wakalar kän bolýar agam. Esasanam bagşylaň içinde, sazandalaň içinde bolýar. Onuň ol hökman sende-de bolup geçendir. Şoň üçin şolaň birini bir aýdyp beräý.
Hawa, Myrat. Kän bolýar gülkünç waka. Iki müň on ikinji ýylda Nohrowa toýa gitdik. Onuň tüýdükçimiz-ä galdy. Ol soň bararyn diýip toýa. Biz irden gidemiz soň. Onuň Mergen diýip depjim bar-da ýanymda. Özi-ä horajyk. Onuň elmydama-da şuny ýaly pirkli çeýneligiň üstünde-de Mergen jan. Bardyk bol nahar iýip otyrdyk bolyn, ary kän o taýda, tapjanyň üstünde, gowy tebigatda ýazdylar bolyn, paşt iýenmedem, eşek ary. Aý geldi däl muşdak biri zyz diýip golly danym çaky ikitdi-de, ho, Mergeniňem bärinden ýene bir ýumruk ýalak bir kelle çykdy-da, obaň oglanlary geldi dänim, oba, äki diýip muň ýüzün näme, ýaňky näme diýle, solýarka ýuwup geldiler däri. Oba, aý ine, geçdi, oturdy bolyn, iýibisesiň gelenok-da, solýarkaň ysy aňkap dur. Teleşka mündik ýaňky tüýdükçimiz geldi aňardan. Haýsyňyz zapravka dişli ýagdaý diýip soraýada. Aý mergeniň hem bir gözi ýapykda. Aw, aý garaz şu toý otarynca ara teleşkaň üstem salýarkaň ýiti. Aw, gaýdyşyn maşynyň içem şol öýe geldim men muny öýdäkilere çenli salýarka guýduňmy üstüňden diýip soraýarlarda. Aý garaz oň diňe ýüzüni ýuwmandyrlar öýde üsti başyna tepen bolaýmasalar salýarka garaz şon ýalygrak wakalar bolup geçdi.
Agam, ýene-de toý sogup dursuň. Onnoň toýa gelen myhmanlaram orta çykyp şowhunly tans edip dur. Şolaň içinde birjajygy tapylýa-da, bagşyň ýanyna gelen bolup elini şeýdip, Aýdymy üýtgetsene diýip. Şolar ýaly waka sende boldumy? Hawa, arasynda tapylýady ýöne Bu wagtlar däl. Hudaýa şükür bu wagtky işleýän aýdymlarymyzy çäçelini barlap işleýäsdär, analiz edýär, oglanlara diňletýän. Şunyň bolar, şunyň bolmaz. Onuň diýjek bolýanym, özüm tansowalyny ýaňky diskoteçny aýdym ýazamda özüm tans oýnap görýän şol aýdymy. Şol meni tutmasa, şol halkam tutmaz diýip özüm şonýalak özüme baha berýän-de. Onuň boldy onýalak wakalar. Ol iki müň üçünji ýylda ýaňy ýörjen-ýörjen bolup toýa başlan wagtym, on ýedi, on sekiz ýaşlarymda. O döwür nä, täzeräk toýa girip başlan döwürlerimiz, bolýardy şo döwürler, ýöne bu wagt hiç hili bolanok, Hudaýa şükür. Soňky döwürde toýlarda saňa üns berýän agam. Diňe gutlaga gelýäň. Ýara ýaşlary garşy almana gelýäň ýa-da tort kesdä gelýäň. Öňki ýaly indi doly toý boýun alaňokmy?
Ýok, doly toý boýun alýan. Ýöne ýene-de ýaňky aýdyp geçişimiz ýalak çykaran aýdymlam bar daraý. Her aýdymçyň özi bir fişka aýdymy bolýar, karon aýdymy. Mende-de şol pursat döredi-dä, iki müň ýigrimi dördünji ýylda Hemme däl ol diýip aýdymym çykdy.

laýyklap çykarýarys-da. Onam ýaşlar özi girende göz öňüne getirýär şol aýdymy, şoň üçin meni tutýarlar. Käbir tort kesende göz öňüne getirip meni tutýarlar. Şoň üçin diýjek bolýan toýuň iň süýji ýerlerine barýan. Onuň yzyndanam oňardygymdan ýa-ki türetski tansowanly aýdymlardan aýdyp berýände yzyma gaýdýan. Ýöne doly toýam bolýar, ýöne sen kän üns berýän dälsiň. Agam, öňümizem-ä toý sezon. Tüweleme ýurdumyzda-da toý-baýram köp. Şo toýlarda seni görmek üçin sen näme täzelik etdiň? Ýa-da uzak wagt ýene-de kino garaşmalymy?
Hawa, täzelikler kän. Nesip edenden ýaňy-ýakyn täze klip çykardym, Oň ýeri diýip.

Hemme muşdaklama sag bolsun aýdýan. Nesip edenden kinoda üçünji kino. Yşşallasa ýadaman ýaltanman onam işlemekçi. Ýakyn günlerdede başlamakçy. Täze aýdymlamam näme toýda aýdaryn yşşallasa. Sizede toýda diňlemek nesip etsin. Maksy Tuwakow täzelikde oň ýeri diýip Aýka Daýmynt bilen klip çykardyň. Näme üçin Aýka Daýmyndy saýladyň? Näme üçin Aýka Diamond? Gowy sorag. Näme Türkmenistanda bloger dogançyklarymyz akän. Hemmesiniň hem işinde üstünlik arzuw edýän. Hemmesi hem öz işiniň ussady. Men Aýka Diamondyň ýöredýän kontentlerini gaty gowy görýän. Sebäbi ol toý bilen hem baglanyşykly. Ähli durmuşa çykmaly uýajyklarymyzy hawa, hemmesine eşik geýdirýär, fata berýär. Gara, diýjek bolýanym toýuň şatlykly ýerlerinde Aýka Daýmond bar. Onuňam ýöredýän kontendi gowy. Sag bolsun, taňryýalkasyn, Aýka-da on sanak model bezedi, gijesini-gündiz edip işledi. klipde. Agda çar wagtlaryna bardyk klip düşmäne oradan ortaraklarda onuň özi agdaçar edip kiçiräjik sadaka etdi baramyzda. Özi elleri bilen dograma bişiripdir, tüweleme iýip doýup bilmedik. Aýka doganjym, sag bol, Taňry ýalkasyn.